Keimah nih hramthawknak bik ah tete ka khaan ta la le hramthawknak bik ah Pathian ka thangṭhat. Cun a pahnihnak ah ka nu le ka pa thlan ka campiak pengtu le a ka zohkhenhtu. Cun a pathumnak ah hika Khrihfabu upa Paul nanmah cungah zung lunglawmhnak ka chim i palinak ah nulepa u le nau rual thla kan campiak pengtu rawl kan ulhpiaktu hna hrangah zong nan cungah lunglawmhnak tampi kan nei cun siasai law an nu le va an nu le pa anmah cungah kaa lawm. Mm. So keimah cu nan ka theih ko lai thenkhat nih cun nan ka thei la lo zongah ti cun ka pumh lonak kha sau tuk ca kan mu. A sullam cu thonghni le hlei sarih hrawngah khan ka lungthin ah khin Pathian hi hodah si timi kha biahalnak um ca khan ka tuak ka tuak le cun Pathian um lo tiin khin answer khi phi khi ka chuah Zawngah ti cun ka biahalnak pawl hi tahchunhnak ah Pathian nih ziah minung pahnih an sual caah aa tefa vialte hi sual uh, a kan hrawmhter mu tahchunhnak ah minung pakhat nih thil sual tuah silaw cun cozah nih thonginn chungah a nun chung tlak dingin hei chia selaw sinah sihmanhsehlaw a tefa le a chan a ci tiangin thonginn tlak dingin hei chia ve selaw minung mithmai zo in cun khakha dik lomi si tin kan hmuh kha bantukin khan biahalnak phunphun pathian ka ka question cha khan zum lo tu ka si tin khin ka ruat le ka hoipa khi ka chim le lau tuk le Bawipa nih cun zia nangmah nih kha bantuk na ti si ahcun nangmah me kan in bochan cemmi na si cu a ti le a khuaruahhar tuk nain khan keimah zong ah anmah ka hawile te sinin he i ceih hmasa ah a rak ṭhat deuh la hi keimah te lawng in tuaknak cha cun ka ti ko nain khan ka ti khan ka van ruat le ka pum ti lo ka ti la cu Cun kaa pum ti lo le duhsah tete in khin ka hawile te he khin kan i hlat chin. Pathian he zong kan i hlat. Ka nu le ka pa he zong kan i hlat. Cucungah ti cun ka nu le ka pa cu Pathian an dawt tuk le mu. Cun ka nu le ka pa zong mi nih an nihsawh hna. An nih a nu le pa Pathian an hi tluk in an dawt. Sihmanhsehlaw an fale te cu Pathian zong an dawt hna lo ee. Tin an ti ca khin ka lung zong fak pah le ziah hi bantuk biakinn ah dah te hna dah nan i pum nanmah duhthimnak zong si lomi kan nanmah nan fale te upa kan si cang ruahnak dang te kan nei cang caah kanmah kan thim ruangah nanmah tu an in nih sawh ka ti tawn hna le an ni nih cun a ah si ko nain minung kan si ve kan ngaihchia ve cucaah khan ṭha tein i ruat law an ka ti ve le keimah zong i ṭha tein ka ruat ṭhan le Pathian hi cu um lo ti cu chim kho nga lo ti khan ka fiang ve zongah ti cun proof kha ka nei ve lo mu cucaah khan Pathian um lo ti kha cu ka confident ti lo le sihmanhsehlaw Pathian um ti kha cu ka chim kho ve lo Cucaah khan a laifang ah ka dir. Zum lotu si ti loin zumtu zong si loin a laifang ah agnostic an timi kaka khan kaa thleng ṭhan. Cun mah ka ka van i thlen hnuah khan ka van tuak ṭhanmi cu a hika a lai hin cun ka um peng kho lo zurngah ti cun um, Aa dawh lo. Keimah hrangah zong siseh, ka nu le ka pa mithmai zong aa dawh ti lo. Cun hmailei ah kan thih hnuah zeidah kan cang ti lami hi ṭha tein i fiang ah ṭha ka ti caah khan Pathian hi chance ka pek la le amah nih a ṭhat a ti ah le amah nih a um a si ahcun a ka leh la um lo si ahcun a ka leh la lo ka ti. Cucaah khan Baibal pakhat te kaa chinchiahmi cu thil kan duh si ahcun kan pek hmasat hau timi kha mu. Cucaah khan khakha te ka fiang te kha khan ah Pathian hi rak a panh seh ti ka duh si ahcun amah ka panh hmasat hau ti kan ka thinlung chungah lut le cucaah khan pumh zong kha ka van i thok pumh zong kha ka van i pum pa cun kuar zong caan caan ah ka van sa duh sa tete khan biakin lei ah khan ka pe thloma le cun ka thlacamnak pakhat te cu zeidah si tiah cun pathian sinah khan bawipa nangmah hi theih kan duh cun na um le um lo ka hngalh duh sihmanhsehlaw kan theih duh dan cu zeitindah si ti si ahcun na mit ka mit in kaan hmu duh hrim cun ka kut in kaan tongh duh cun mah ti bak khan kan hmuh si ahcun na um ti kaa fiang la le cun kan zumh la le tehte khannak zong na ka hman khawh ka ti tikhan kan hnung kum in khan thla ka cam le camp kan van nei kan hnum kuma khan camp ah khan ka kal ve le tampi ka biahalnak pawl zong kha ka rak neihmi pawl kha siasailo ka hal hna le siasailo nih a ka let le tampi a ka bawmh ve cun tukum zongah khan um, camp kan van neih ṭhan tikah khan ka thawh ṭhan cun ka thlacamnak cu ai khat ṭhethiam Cun camp kan van nei i a ni hnihnak ah kan cawngmi kong cu Jonah kong kha si. Um, si maw? Uh, a min ka philh tawn no ah ka ti tawn le ka pa kha. So, um, yeah, Jonah kong kha si le. Kan, kan cawngmi cu Jonah kha um, khua pakhat i a sual taktakmi pawl sinah khan thlacam Pathian nih um, warning pek dingin khan a va fialmi si sihmanhsehlaw kal duh lo zirngah ti cun Pathian cu a dawtnak a ngan tuk le hi misual pawl hi ngaihthiam an si la Pathian eh, Pathian um, hremnak an tuar la lo ti khan a fiang ca khan a zaam Khakha tampi ka fiang minung lungthin kan kan neihnak mu minung thin minung lungthin kan hei thiang lo tuknak le Pathian dawtnak zeitluk in dah kan i tluk lo timi kha ka fiang le mah ni ka cawngmi cu um, ka chinchiahmi pakhat te cu Pathian dawtnak hi le a ngaihthiamnak hi a ngan tuk le minung kan ruah khawh leng in khin a ngan. Cun an i thumnak ah khan Job kong kha kan cawng. Job kong cu kan theihmi bantukin mirum taktak a si. Anmah chan lioah khan cun a rum tuk tikah Satan nih khan a tukforh le a rumnak hi Pathian sinin a hmumi si caah Mah ruangah zong lawng ah khan Pathian a thangṭhat, sihmanhsehlaw a rumnak vialte hi ka lakpiak si ahcun Pathian cu a thangṭhat la lo i Pathian kha kaltak la ti kha na zumh le sihmanhsehlaw kha vialte harsatnak a ton tikah Job nih cun Pathian cu nihsawh le thangchiat loin thangṭhat chinchin ca khan mah ka nih khan tampi ka lungthin a ka fianter ve. Le minung cu harsatnak an ton tikah har buainak phunphun kan tong tikah hin kan lung a dong kan cun kan kan thin kan thazaang a dor sihmanhsehlaw Pathian nih mah hi harsatnak hi kan hmailei ah a kan kuatmi si kan ṭhancho khawh deuh nakhnga kan ṭhawn deuh khawh nakhnga tiin khan kaa fiang ve ca khan Pathian dawtnak kha thar in ka theih ṭhan cun mah nih ka cawngmi te cu Pathian nih hin a dawt cemmi le amah a neih cemtermi a duhmi pawl hna hi a har takmi um, challenge pawl hi uh, a face ter hna kan ti la cu mu mah kha si le Mah hnu mah zaan te bak khan ka lungthin ah bia pakhat a ratmi cu Pathian mui cu na hmuh cang ṭung a van ti. Le Pathian mui cu zeitindah ka chim khawh la ti si ahcun a fiang khawh chungin ka tuak peng le chimdan khi a har ngai. Cucaah khan rak ka theithiam u law Pathian muisam ka hmuh ning cu hitin si, minung hi Pathian nih a muisam in sercia cangmi kan si. Sihmanhsehlaw sual kan pial tikah cun connection kha Pathian he kan nei ti lo. Cun Pathian characteristic kan ti lo cu Pathian quality cu mi cung dawtnak, uh, ngaihthiam a cak, cun a dawtnak a ngan, vel a ngei, cun a tha, a dik, Cucaah khan kha vialte quality hi kanmah zong nih kan neih i mah vialte quality hi mi cungah kan langhter ve si ahcun kan muisam ah hin Pathian a cuang tiin khin ka hmuh. Cun mah quality kan neih khawh lo si ahcun zeidah kan tuah khawh ti si ahcun Jesuh kha ka khamhtu si Jesuh nih ka hrangah a thi tiin kan cohlan tikah khin kan chungah thiang thlarau lut le mah thiang thlarau nih khin mah quality pawl kha a ṭhawnter cichin le ṭhawnnak a kan pek ve ca khan kanmah kan rian pakhat zong cu mi kan ngaihthiam khawh lo tikah mi kan dawt khawh lo tikah kan lung a sau lo tikah Pathian sinah thlacam in bawmh hal ding kha kan rian si. Zerngah ti cun siasai lo nih ti bantukin kannih cu Khrihfa kan can hnu ahcun Pathian ambassador kan si mu. Kan kalnak kip ah kan nundan kan tuahmi thil kip hi Pathian muisam langhter hi kan rian a si cang. Khakha sile ka tehte khannak cu mah kha sile nan theihthiam lomi um ahcun rak hal ulaw cun a ho paoh zoom lo tu te hna ka si te hna nan nan ti i cun biahalnak tete nan neih zongah khan keimah zong rak panh ko u zongah ti cun keimah zongah tu zong hi biahalnak tampi ka neih ve ko le mu cun kan i ruahṭi khawh ko ka lawm tuk hrinhran zongah ti cun mah nih hin a ka fiantermi cu Pathian um timi kha ka fianter ca khan Yeah. Si kalom. Cuca Pathian ka thangthat um, cun nanmah zong nan hmaiah ka rak dir kho tikah hin Pathian ka thangthat Pathian ṭhawnnak le Pathian sunparnak hrangah si ko seh. Kalom.